Er üçü de Rabbimizni teñ derecede memnün eter ve alicenaptır. Fuqare qomşusına işnen, alim dersnen, zengin ise sadaqanen yardım ete. Bu sözler Qırım halqınıñ ve aynı zamanda bütün Türk dünyasınıñ maarifçi, muallim, yazıcı, publitsist cemaat erbabı İsmail Gasprinskiyge ait. O, biñ sekiz yüz elli bir senesi mart sekizde Yalta şeerine yaqın Avcıköyde doğdı. Gasprinskiy iptidaiy mektepni evde bitere. Bundan soñ medresede, Aqmescitniñ erkekler gimnaziyasında ve Voronej kadet korpusında tasil ala. Aradan bir yıl keçer-keçmez, yani biñ sekiz yüz altmış dört, biñ sekiz yüz altmış yedi yılları, tasilini endi Moskva gimnaziyasında devam etti. İsmail on yedi yaşında gimnaziyanı bitirip, Qırımğa qayttı. Özüniñ alğan bilgisini gençlerge aşlamaq maqsadı ile o, Bağçasaraydaki Zıncırlı medresede Rus tili ocası olıp çalıştı. İsmail Gasprinskiy medresede muallimlik yapqan vaqıtları oquv dersleriniñ çoq zayıf olğanını añlay ve bunı tubu-tamırından deñiştirmek kerek olğanı hususta tüşünip başlay. Üç yıldan soñ İsmail Gasprinskiy Frenkistanğa kelip çıqa. O, Parijde tezden fransız tilini ögrene. Birinci vaqıtları o, Parijde bulunğan rus edebi Turgenevniñ yanında çalışa. Soñra İlânlar denilgen idarede terciman vazifesinde faaliyet köstere ve aynı zamanda Sorbon universitetinde oquy. O, Sorbonda siyasiy iqtisadiyat, qadimiy ve orta asırlar tarihı kibi lektsiyalarnı diñley. Memleket boyu yürip, Frantsiyanıñ iqtisadiy, içtimaiy ayatı ile tanış ola. Bundan soñ da bir yıl İstanbulda yaşap, rus matbuatları içün maqaleler yaza. Böyle kezintüvlerden, seyaatlardan soñ İsmail Gasprinskiy böyle bir fikirge kele ki, Frenkistan, hususan Avropa, tek ilim-fennıñ ilerilevi sayesinde, inkişaf etti. İnsanlarnıñ bilgisi ve marifi ilerilev ceryanında yalıñız o ya da bu memleket ögge kete bile, inkişaf yapa bile. Demek, millet eñ evelâ bilgi saibi olmalı. Bunıñ içün o başta qırımlarnıñ, hususan Rusiye musulmanlarnıñ oquv işlerini ğayrıdan qurmaq ve bunıñ edası içün Vatanında matbuat teşkil etmek qararına keldi. Böylelikle, Parij universitetinde üç yıl tasil alğan Gasprinskiy, özüniñ alicenap fikirlerini amelge keçirmek içün Qırımğa qayta. Biñ sekiz yüz yetmiş doquz senesi dört yıl müddet ile Bağçasaray şeeri reisi vazifesine saylana. O, bu vazifede bulunğanda, Şeerniñ medeniy ömürini yükseltmek meselesinde pek çoq işler yapa. Biñ sekiz yüz seksen bir senesi İsmail Gasprinskiy Rus musulmanlığı fikirler ve Musulmannıñ ihtarları degen yazı yaza. Bu maqalede İsmail bey tatarlar ve ruslar arasında munasebetler nasıl olmalı degen sualge cevap qıdıra. Tatarlar ve rus musulmanları ruslarğa binayen nasıl munasebetlerde olmalı, rus akimiyetiniñ musulmanlarnen munasebetinde nasıl maqsatlarnı taqip etmeli, degen suallerni kötere. Gasprinskiy yazıqsınıp, rus devletiniñ musulmanlarğa binayen daimiy siyaseti olmağanını ve bunıñ em rus musulmanları, em de kendi vatanı içün menfiy neticelerge yol açqanını belgiley. Gasprinskiy ne içün böyle olğanın añlamağa tırışa, sebep adiy rus vatandaşlarında degil, dey Müellev. Onıñ fikirince, olar ğayet samimiy. Aytqanına köre, bazı yazıcılar böyle adiselerniñ islâm dinin duşman ruhu olğanı sebebinden yüz bergenini añlata. Gaspriyevskiy bunen razı olmay. Men, musulman olaraq, bu problemnen yaqından tanışım ve bu sebepten dinniñ bunıñ ile iç bir alâqası olmağanını kesin bir şekilde beyan etem. Topraqqa beslenilgen sevgi, qoruğan ükümdarğa sadaqatnı beslegen bu diniy qaideler siyasiy manada yabancılaşmağa ve duşmanlığa yol bıraqmamaqta. Bütün Rusiye boyunca fayişehaneni idare etken iç bir musulmannı tapamazsıñız. Ealiniñ diger din ve halq temsilcilerine binaen ardı-sıra tüşünip alınğan siyasetniñ olmaması bütün dertleriniñ sebebi, dep ayta Gasprinskiy. Rus musulmanlarına binaen ise, ükümet, amaçlanğan erangi bir ilke ve yola bağlı qalmadı, ancaq er vaqıt belli bir zamanda ve belli bir yerde eñ eyi ve eñ kerekli körgeni şekilde areket ete edi. Misal olaraq, ükümet ve ondan soñ memuriy idarecilikler qırımtatarlarnıñ mecburiy icreti ile bağlı, kesin bir körüşke saip degil edi. Böylece, icrette arzu etilgen ve zarar ketirgen bir adise olaraq qabul etildi. Bunen beraber, musulmanlarnıñ halq maarifçiligi saasında belgilengen bir maqsadnıñ ve bunıñ içün ayırılğan aletlerniñ olmaması da diqqatnı celp ete. Bunıñ içün mektepler açılsa da, Topraqnı çalışmayıp ekken fiydeler kibi iç bir meyva bermedi, vaqıt keçtikçe ise izsiz bir şekilde ölüp ketti. Yuqarıda aytıp keçkenlerni Gasprinskiy böyle neticiley, Bilgisizlik rus musulmanlarını Rusiyenen birleşmesine keder etken essas problemdir. Rus aliy oquv yurtları eñ yüksek zeyin seviyesinden bir musulmanı bile celp etmey. Bu problemden çıqış yolunı Gasprinskiy böyle köre. Eger medreselerge ilimlerniñ tatar tilinde ögrenilüvini kirsetsek, bu musulman çevresine bilginiñ devlete erangi bir zarar bermeyip irişimini qolaylaştıracaqtır. Bu din adamlarınıñ, orta sınıf insanlarınıñ, zeyniy seviyesini köterecek Ve bir çoq hurafatlarnı yoq etecektir. Gasprinskiy tasil almağa ıntılğan ve tasil alğan gençlerge böyle muracaat ete. Qardaşlar, milliy tasil meselesine ciddiy baqıñız. Kendin içün tasil almaq şereftir, bilginizni bilmegenlerge aşlamaq ise daa büyük bir şeref ve mubarek iştir. Böyleliknen, biñ sekiz yüz seksen bir senesi aprel onda Tercimanname ile gazetanıñ birinci sanı çıqa. Ebet, başta abonecilerniñ sayısı az olsa da, kettikçe gazetanıñ abonecileri ve gazetanıñ tirajı ep arttı. Meselâ, birinci seneleri tercimannıñ tirajı üç yüz nusha etrafında olsa, biñ doquz yüz yedi senesine kelip gazetanıñ tirajı beş biñ nushağa bardı. Bu, o zamanları matbuat dünyasında aqılğa sığmaycaq vaqia edi. Tercimannı yalıñız Qırımda ve Rusiye imperiyasınıñ içerisinde degil de, onı Türkiye, Hiva, İran, İraq, Ğarbiy Qitay, Buhara, İndistan, Mısır, Frantsiya, Bulğarstan, Şveytsariya, Amerika Qoşma Ştatları kibi uzaq memleketlerde de oquy ediler. İsmail Gasprinskiy icat em de neşircilikle oğraşmaq ile bir sırada maarifçilik saasında da büyük işler yaptı. O, eñ evelâ öksüzlerni, fuqare balalarnı bedava oqutmaq meselesini ileri sürdi ve aynı şu maqsat ile pek çoq yerlerde cemaat-i hayriye kibi teşkilâtlarnı meydanğa ketirdi. Bu yerde bir şeyni söylep keçmeli ki, İsmail Gasprinskiy böyle hayriye cemiyetlerini ilki de Qırımda teşkilâtlandırdı, soñra bütün Rusiye imperiyasınıñ ne yerinde türkiy halqlar yaşasa, o yerlerde de aynı cemiyetlerni meydanğa ketirdi. Kettikçe böyle cemiyetler Em ruslar arasında, em de tış memleketleri halqları arasında tarqaldı. Bunıñle bir sırada, İsmail bey Gasprinskiy mekteplerde yañı oquv usulını tatbıq yapıp üzerinde çalıştı. O, talebelerge savtiy usulını er yerde amelge keçirmek iş ile oğraştı. Biñ doquz yüz beş senesine kelip yañı usulda oqutılğan mektepleriniñ sayısı endi üç biñden keçti. Böyleliknen, Gasprinskiy savtiy oqutuv usulını eñ progressiv usul olaraq tek Rusiyde degil de, onıñ tışında da, hususan Çindeki musulmanlar arasında, İndistan ve diger yerlerde de, keniş tarqattı. Özbek, qazaq, azerbaycan, türkmen, qırğız halqları, Orenburg, Qazan, Ufa, İdil boyu, Ural, Sibirya, Uzaq Şarqtaki türkiy halqlarına mensüm er bir adamnıñ yüreginde Gasprinskiyge minnetdarlıq, sevgi, ürmet duyğuları doğaydı. Bularnen beraber, İsmail Gasprinskiy istidadlı şair ve yazıcı olaraq da meşur oldı. O bir çoq mükemmel eserlerini yarattı. Şu sırada Molla Abbas, Arslan qız, Yüz yıldan soñ degen romanlar. Olar Terciman gazetasında neşir etilgen edi. İsmail Gasprinskiy Aman oğlum degen nasiatlı bir şiirniñ de müellifidir. Aman oğlum, satma saqın, Elindeki toprağı. Anañ kibi seni besler, bereketli quçağı, piçen, arpa, aş istemez, verir sana bunları. Sefil, rezil olma saqın, satıp ana toprağı. Yedikleriñ, içtikleriñ ep bu topraqtan kele. Cebindeki aqçaları sana bu topraq bere. Alma, armut, arpa-boğday, bağ ve bostan cümlesi. Toprağın verdigi baylıq. Satma saqın toprağı. Onı bilip sevmelisiñ, Çayır ile bağçayı. Aqça suvdır, aqar, keter, Bitirirsiñ aqçayı. Bağça ketti, aqça bitti, Ne olur seniñ alıñ? Aman, oğlum, topla aqçı, Keri qaytır bağçayı. İsmail Gasprinskiy biñ doquz yüz on dört senesi sentâbr on birde altmış üç yaşında vefat etti. Qırım devleti tahtınıñ merkezi qadimiy Qırk Kerdi Zıncırlı medrese azbarında Hanlar dürbesi yanında defn etildi. Onıñ aytqanı tilde, fikirde, işte birlik şiarı ömürimizniñ ve umumen halqımıznıñ pusulası oldı.